Naende nerituko rinde rigiya, intwe mwanyagetinge nabagusii bonsi ase mwabeta, tokonyorana ase Enogo TV, gotebania, gosemania, komanyania, na koinorana ase ekegusii. Ekegusii giaito igo togianchete, naende ntagete togianche mono, naende tweanche buna abagusii, totige gosiereria enogo yaito, chinkwana chiaito, emegiro yaito, amasikani aito, chinsoni chiaito, na biria bionsi pi bire na nebiaito buna omogusii. Ongosaba buna twanche kobiancha erinde bitoimokie igoro buna egesaku. Amang'ana naro mwaibire, ntaete kobainyori, a, a, are abwenerete koba ase emenwa Gose atari ase emenwa bono, gose akobereire, gose atarakobera, lakini insa chinde obwenerete komanya aye buna omogusii. Ebinto mbire biakabeire bimanyekanete okoigwa, lakini eke ninki kiarenge? Nonya nama, nonya na, nonya, nonya nerieta, amarieta nare a, are ase egesaku giaito, otamanyeti ng'ai yarwete, arukire abanto. Rero ntagete korarigereria ebinto ebi bibere bitato, ebigotoka ase chingako, ase chinyigekero, ase egesaku giaito. Minto mwanyagete inga erieta buna ebiranya, oakirwe ekeranya. Ekero okorigereria erieta ekeranya okorengena negete gete gi'okoereria omonto aigwe bororo ng'a erinde takora gento gete, yaani a cane for punishment, no. Ase omogusii the idiomatic expression, yaani okwerera kw'erieta ekeranya igo rimineti koa omonto chinguru gete Akore egasi gete. Abagaka nabwo bare goaka abanto ebiranya, yaani egesongo mogoteba buna anointing. Omonto ekero agoakwa ekeranya igo akoba anointed. Ebiranya na emetegete yare korosigwa into herbs omonto oegwa. Nonya na eeri nabo yare goakwa ekerundu Yateeba na eyio neri y'egesaku, eyio ne yaakirwe, ya eakire ekeranya, yare korenda omochie. Eeri, ah, ekero eakire ekeranya, eyio ne y'omogaka, eigo, igo yarenge ey'abagaka. Ekero okwo neri eria eakire ekeranya, eeri eyio nchiare gokorerwa gosori nonde bwensi. Na omonto ogoakwa ekeranya igo, na omonto okorigia amaragi. okorigia chinchera chi'okorosia amachiko, oyio nomonto okorigi, o, ororirwe buna nanyare koraa, oyio nomoraai, tari omogambi, omoraai, oyio nere ogoakwa ekeranya. Iga erieta oakire ekeranya, igo ribwate amang'ana amange gochia ime, ng'a ebiranya mbibekire nsaria, ebiranya. Naende ndibwate okomanywa gete ng'a omonto bwobwate ebiranya, oyio nomonto osikire, omonto obwate chinchera chi'ogwetanga korwa amabe gete, chinguru gete, chinguru chikorwa ase emete na ase abanto. Omanyete egento mokweba nge ng'a omogusii iga amenyete. ne ching'iti, na emete ase obomenyi bwaye. Omogusii iga arenge adaptable to environment, igo iga are gotumia emete gose ching'iti kworokia nere ning'o. Igo nabo Na bare gotumia ebirecha bi'emete, gose ebirecha bie ching'iti echi gokora egento, ebi noe agwo noe biranya bire ime. Timanyete gose monyigwete? Iga ekero okoigwa erieta ebiranya tari e tari ebiboko, ebiboko ne egeswaeri omanyete, rakini ebiranya ase omogusii ne chinguru gete. Omonto akoegwa, gose agotwara chi'ogokora ebinto obegete bitari ebia kera rituko. Nkorenge rero kwamanye na ekeranya ninki ase omogusii? Minto mwanyagetie inge amari ebinto mbire na ching'ina ng'eni, fire flies. Ching'ina ng'eni ase omogusii igo chiarenge echi'eng'encho. Buna bono kware gochiumera oumere ching'enang'eni, igo yarenge na goika ong'wanse. Ebi nebisio, ne ching'enang'eni ekero gwachiumeire buna togotebiwa ekegusii, igo kware konyora na igo chire e- in a circular form, yaani chirosetie o- etumbore ere egoetanana, naende nchibwate mpaka egesieri okworokiwa okorora. Naende aria ase chiare Nonya chinsana kochire okware komanyana bono aye goika ong'wanse aa ase obuya ekiagera gwaseneni igo oseseniri nobwate egento gete Nyasae ako akoorokirie enkoro yakoorokirie enkoro yagotebirie naye nokabwate ogosesenigwa gete bono goika okong'wansere enchera togotebiwa igo ching'enang'eni ekero chigwatoku gose ekero ogachiroche Goika obwati omanye ninki otachikoreranieti, otachikoreranieti, ayio namang'ana ande, ekiagera ayio bono netang'u ching'ao. Igo ching'enang'eni negento kende abagusi minto mobwenerete komanyana inki kiare naende, onye kiarenge ase Ororeri rwaino, gose onye omonto o chiroche, inki kiabete? Onye takoreranete, inki kiabete? Abagaaka nabo bagokoerera amang'ana ayio. Korende erio montegererete korwa aa ase Enogo TV, ase tokonoga amang'ana aito, chimbu chiaito. emegiro yaito. Intwe manya getinge erieta rinde nare gotaka kobaboria, amarieta nare aire abanto korwa ase ebirecha bi'ebisaku binde. Marieta aya timanyete gose kwanya konyeboria gose kwanya konyamanya. Buna bono erieta mosigisi, erieta mosigisi. Igo riruete ase ekerecha ki'omosigisi kiakoreranetwe, gekang'wanserwa ase omogusii. Ekero kiang'wanserwa, abana abwo batogete engaki bakarokwa mosigisi. Aa, nonyigwete? Igo onye gokorokwa mosigisi, aye nekerecha gete ki'omosigisi kiang'wanseretwe korwa gusii igaa. Ekero gekong'wanserwa igo, goika egento gete kiabete nomosigisi. Igo mosigisi nerieta riabasigisi, lakini omogusi akoroka omwana ekero ang'wanseire ekerecha ki'omosigisi. Erieta momanyi, momanyi nerieta omonto arokire ekero ong'wanserete abamanyi, abamanyi na abamaasai. Ma, bono momanye, eke nekerecha keng'wansiri ki'abamanyi, ekero kiang'wanserwa kwamanya korokwa momanyi. Aria ande kwaigure abanto bakorokwa morumbwa, morumbwa nabo ribwekaine mosigisi, ekiara morumbwa mosigisi, omogusii iga are komoroka omorumbwa. a igo, ekero orokire morumbwa gose orokire mosigisi, eri nerieta erimo. Mosoba, mosoba nkorusuba, maata. Igo eki nekerecha ki'omosoba, na ebirecha bi'abasoba igo biabwekaine ebi'abagusii. Ekero okorokwa mosoba buna sokoro yane, ise, baba, Eri nerieta riabwateretwe ekerecha ki'omosoba, ki bagoeta, ekerecha eki gekang'wanserwa egento gete korwa siiga, naki omonto oyio akorokerwa mosoba. Aa nyanam, nkonyora more abanto bande bakorokwa nyanam, aa nyanam nomonto. Omorabera, omonto obwate ekieni ekiya, enyaroka engiya lakini korwa bogere. Igo enyaroka abagusii nabo bare korokanya ng'a oyio nomogere, ekio nekerecha kia bogere, na erieta mogere. ase abasacha, na kero ki nekerecha kiabogere. Igo aba batwetanaine ebisaku ebi, amarieta abo nare ase egesaku giaito, kobwatekana na inki kiabete engaki eyio ekero abana bakoegwa amarieta gose ekero bagotoka ebirecha bi'abanto abwo, oyo omorumbwa gose mosigisi, oyo omomanyi, oyo omosoba, oyo omogere. Oyo omoindi, aya namarieta arokire abanto goetana nebirecha biebisaku binde biatogete gusii. Eminto mwanyageti inga ekero tokonya korigereria amang'ana twebire agotoka ase egesaku gito totabwenereti kweba buna ayio, nkonyora ore egento buna. Omote nore twasigete korokwa omosocho. Nki omosocho osikeire? Omosocho nobwate ebitage, nobwate amang'ana aye, ebing'wanso biaye. Igo okonyora na omosocho tori gwotwa, ekiagera omosocho notware ko, notware kwarokeria abana. Ekero barokire, amasikani nare are koegwa omote oyo, mote oyo tori gwatwa, mote oyo tori go, tori tori tori gwotwa, ase eng'encho y'obomenyi bwaye ase omogusii. Omosocho na omote bw'eng'encho, emete eyende nero y'eng'encho buna namarieta are y'eng'encho ase omogusii, omote buna.

ase chinkwana chiaito ase enogo yaito. Ekiagera ebi nebinto obwenerete komanya aye buna omogusii, ekerundu ninki? Entamame ninki? Ekeguguche ninki? Eh? Rirongo ninki? Rirongo narirorio goika omanye Nemete yare korosigwa, na amaroba akorusiria akorusigwa ase amatabekani, erinde atange obobegete, na rirongo igo riare koegwa chiombe gose etugo na abanto, igo yare kobwatia ninki rigochi gokora. riarosigwa, nabo riare korosigwa korwa ase emete, riarosigwe korwa ase amaroba ay'aasa ayaaitanaine obomenyi bw'abanto. Igo omogusii iga are komenya ne chinchera, na etugo, na echiorosana, na emete, yarosia obogima bwaye bwabe obogima bw'omonto ore omonto obwate obomonto bwaye. Igo mwanyagete inga ekero tokonya koborania aya, ebori gose ing'ai yaye oigegete oigekerete ekegusii, gianche. Amang'ana aya tiga toyamanye, ekero omonto ateba ng'a ebi ne ebiranya, eke ne eke, eke ne eke, kwanyora ng'a nomanyete. Minto, koba embiri Koba embiri ninki? Kira kwaigure omonto ogoteba tiga gotobera embiri, igo agotebia tiga gotonetera, tiga tiga koragera moono eh mpaka kwabeire embiri. Aya namang'ana akonya gosira totari go atari gotumeka mono. Igo totagete ekio omanyete egento getumie, erieta ria ekegusii tumeka. Aya tebia abanto ng'a koba embuga bobe na egento ekebe, embuga bobe. Embuga bobe nomonto okonyakong'aineria ebinto gete naende ogoteba ogotwara chinkwana chitari koagacha chigosaria ayabande bakwanire. Twamoroka embuga bobe igo kororeria abanto ng'a tiga koba embuga bobe erinde amarieta ayabo naende atigare kobero ase egesaku giaito erinde Twayatumia buna omogusii, nario abande batari gotoigwa. Tweanche nenogo yaito minto mwanyagetinge. Ekero ogotebia omonto buna gwasimoria omwana, timaeti gose chingaki echia abaibori ba bono ngwasimori more abana, ekiagera ekero gwasimoria omwana, ng'ina koro bare gocha. korora omwana. Ekero bagocha, ekero bacha korora omwana, bamoa erieta, okwo nakwo ogwasimori omwana, orenge mosamba mwaye, gwasimorigwa oma o- o- o- o- om oegwa erieta omanywa. Eki nakio egesakwa. Minto mwanyagetinge abanto mbaraa bare kebe, bare kebe, ne naende bakoba kebe asengio ba bagwansie omonwa. Ogwansia omonwa ninki? Ogwansia omonwa nogotebia abanto amang'ana amaya amansu, lakini amange are ay'oborimo. Aa, aye amange are ay'oborimo. Igo ekero omonto achire igo, mwamotebia ng'a tiga gotwanseria omonwa, ekiagera ebinto ebi tori gochia kobikora. Na abagwansia omonwa mono, mono mbari koyakora ayio. Ase obwanchani bwaito bwe enyomba ya mwanyagetinge, tiga totatera amang'ana aya. Eh, ayio twamanye na rero amarieta aito tomanye ase akorwa naende inki gekogera, ekero ori orokire erieta rimanye naende manya ase rikorwa igo nariaye eh, kwamanya ekerecha kiago nkere ki. Buna bono momanyi twamanye na ekerecha kia abamanyi, mosigisi na morumbo twamanye na ekerecha kia abarumbo, twamanye na mogere na ekerecha kia abagere. twamanyire naende twaitonire ng'a ekeranya ninki ase ekegusii. Eh, twamanyire ebi emete yare gotumeka ase ekegusii buna ekerundu, na egasi yaye, na omosocho, na amasikani aye. Ntonya koerera ebinto buna ebi minto mwanyagetinge ase Enogo TV. Naende ntonya kobaegeri, kobaegeria na kobamanyia esemi igoro ye chi, chinkwana